Adıñız, soyadıñız? Gülşan Memetova, aqayım soyadı, aqayımnıñ adı. Milletiñiz ne? Qırım tatarım balam. Qaçıncı senesi ve qayerde doğdıñız? Biñ doquz yüz otuz doquz yılı Gurzuvskaya soqaqta Aqmeçitte doğdım. Sürgünlik vaqtında qorantanızda qaç adam bar edi?
Bitam, anam, eki tizem, eki bala.
Qayerden sizni sürgün ettiler? Şu oturğan yerimizden de sürgün ettiler, balam, Gursuvskiyeden.
Sürgünlik evel sizin nenen oğraşa ediñiz? Bizler bala edik, analarımız çalışa edi, balam. Bitam üyde bizlerni baqa edi, ayvan baqa edi. İy vaqaydı.
Mayıs on sekizde sizge sürgünlik aqqında nasıl ilân etidiler?
Ey babam, bir keman ağır vaqıt. On yedisinde babam Sevastopolden Odesağa komandirinen yeşlân av maşinaçıqlar, voyennıy maşinaçıqlarnen ketedi. Yerden keçkende Yerden keçkende babam başını böyle etip çıqarıp baqqan. Komandiri ne içün, ne, bir, qaliba bir güzel qız kördiñ ya degende, yoq, degen, üyümizniñ yanından ketemiz, degen babam. Ya ne içün bu malgöçek aytmadıñ, degen, aylandır maşinanı, degen şoferge. Şofer aylandırğan maşinanı, üyge kelgener. Kurzufskiy yerçikteji, yaqınçıq üyge kelgener. Ana, bizler endi babamnen körüştik, anam olarğa qaber ettiler, anam olar keldiler, on yedisinde şu balaban toydan cın yaptılar, qolum qoñşu soy sop toplanıp gece çıqtılar, qaranlıqta aqlımda bek yahşı, olar çıqtılar, savlıqlaştılar, bir şeyden qaber yoq, gece. On sekizin, endi mına gece on sekizinde taq, taq, taq qapı qapıldı. Bek yahşı aqlımda. Açsalar qapın, Vıhodite, soldat. Bitam qart, Vıhodite, vas vıselâyut. Çıqtıq biz de, bir köleçiklerimiznen. ayağımızda nalınçıqlarnen. Anam-alar şaşmalap minnapmağa da bilmeyler. Soldatlarımızdı bizge bek tıneme soyurası keldi lâin soyı, bir kereden üytep anam-alarını çıqardılar, bir şey aldırmadılar üyden. O qadar ay yarıq edi, balam, mına, Ayın on beş edi, vidimo. Alı da közüm aldında, tom tögerek ay. Bitam Quranını aldı, maramaçıqnen başqa bir şey yoq. Anam soñ qoñşu azbarğa çıqıp, pencireni parlap, bir eki bir şey, aqçıdır, maqçıdır, aşamağa bir eki bir şeyler aldı da, anaunen vagonlarğa alıp kettiler. Vagonlarda ne bolğanı aqılımda yoqtır, doğrusı kerek.
Askerler sizi zorladılar? Üteklep, üteklep, zorlap, davayte na maşinu, davayte tuda, ayvanlarımız, sıyırlarımız baqıra, köpegimiz baqıra. O qadar müşkül vaqıt boldı, Alla birevlerge köstermesin bir milletke bizim körgenimizniñ, ya Rabim, Rabim. Sizlerni neerde topladılar? Bizni Simferopolde topladılar, balam, mına, vokzalda.
Anda qaç adam bar edi, aqılında? Çoq edi, çoq edi. Ne qadar bolğanını bilmeyim, balam men. No, çoq, bek köp. Er kes cılaşa edi. Cılay, cılay, baqıra, baqıra, er kes bir-birine yapışıp. Sizni anda çoq tutırlar, tura ediñiz çoq anda? O qadarlıq aqılımda yoqtır, balam. Ne qadar oturdıq anda, bilmeyim. Soñ poezdğa minnek ne aqılıñda bar sizniñ? Poezdğa mingenim bir bilem, bek çoq kişi bar edi vagon içinde. Cılaşa edi er kes, qartlar bir yaqta, apaylar bir yaqta, balalar bir yaqta, birev bir şey qaberi yoqtır, bir şeyden qaberi yoq, ne aytmağa da bilmeyler, qur-qurğa er kes cılay, balalar cılay, qartlar cılay. A vagonnı siz aqlında var, nasıl oldı vagon? Qap-qara vagon, balam, qap-qara vagon, ne svet, ne bir şey, araları bar edi, olar azçıq, azçıq, azçıq, soñ Kündüz endi yañ kelgende, aralıq-aralıq mına böyle azçıq-az çıqan, qazaq aytqan şöluçki, o aqılımda. Ayaq yol, suv bar edi? Yoqtı, balam. Ayaq yol degü, anda bir çullar köşege bir teşik yaptılar da, ana er kes bir çulçıqqa astılar, er kes aqay bolsun, apay bolsun, bala bolsun, ana anda işimizni bitir edik, epimiz. Vagon içine ava kire edimi?
Bek eman tınçıq edi, bek eman tınçıq edi vagonlarnıñ içi. Nefes almaqnıñ çaresi yoqtır edi, onı bilem. Aşamaq içün bir şey. Aşamaq içün bir-eki bir şey, ana, anam arttan barıp alıp bir-eki dane alğan, artıq azapas bir şeyçik yoq edi, ne urba, ne bir şey. Vagon toqtasa çoq tura edi? Vagon toqtataydılar.
O qadar, o bilmey,
o qadarını men saatnı bilmeyim, balam, no toqtata ediler, bir parça toqtata ediler, başlay edi soñ, davay, davay, davay, po vagonam, dep başlay ediler baqırmağa soldatlar, ana alıp ket, er kes çapa, çapa, çapa, kim bir yerden bir suv tapa, bireu bir şey tapa, ya da Bir keregin neme teşti, baqa. Ana, bir daa vagonlarğa çapa-çapa al, qağan soyları da bola edi, başqa vagonlarğa mingen soyları. O, çoq tursatmay ediler, çoq tursatmay ediler. Ölgen adamlarnı ne yapa ediler? Ölgen adamlarnı çıqara ediler, a qağanını men bilmeyim, balam, o qadarlığını bilmeyim. Bir aqılımda. Siz körmediniz, çoq adam öldi vagonda? Çoq oldı, balam, çoq oldı. Yol uzun edi, siz. Yol bek uzun edi, aqılımda, bek aqılımda tura, Volganı keçkenimiz Kuybışevden. Ana o, meni aqılımda suv, balaban eto köpür aqılımda, i bizni Uralğa ketirdiler, bizni Uralğa töktiler. Moltovskıy oblast, Krasnokamsk. Vot şimdi, soñ ne vaqıt ve qayerge sizni alıp keldirler? Ana, Krasnokamsk, Molotovskoye oblast, anda bizni ketirdiler. Anda daa suvuq edi, daa suvuq edi anda. Epimizni anda töktüler, ana, baraklarğa epimizni. Qorantanızdan bir kimse coydıñız?
Yoq, yolda coymadıq. Bizni qorantada yolda coymadıq.
Sürgün etilgen yerde sizni nasıl qarşıladılar? O qadarlıq aqılımda yoqtır, balam, nasıl qarşılağanlarını. No, no. Bildiniz, aqılında ne bar, nasıl? No, baraqlar aqılımda,
neme, bolotçıstiy yerler edi, trotuarlar ağaçtan edi, tahtadan yapılğan trotuarlar bar edi, potamı şto er bir yerde boloto. Bek köp kişiler daşı bolotağa tüşip Ölgen soyları da boldı. Öyle yerlerde edik. No, anda nesi bar, ana, balaban bir bumajnıy kombinat bar edi. Men anam alardan laf eşitkenimden. Ana, qalqların o nemelerge, fabrikalarğa işke epişigin qoydılar. Payoklar berdiler. O, aqılımda. Ve şu baraqlarğa sıq-sıq bolsa da qorantalarnı, qorantalarnıñ çoqusını qoydılar.
Birinci aylar yerleşüv ve yaşayış nasıl edi?
Biz balamız, balam. Anam alar çalışa edi. Olar ne yapa ediler?
Ol bum kombinatta çalışa ediler, stanoklarda çalışa ediler. Stanoklarda çalışa ediler. Ana, aş meselesi, ana, anda qartop-martop çoq edi, ana, yardım etken nemeler bola edi, bir-eki bilgen kişiler işte, yerli kişiler. A kümerse, barsıñ, yoqsıñ, asıl alıp bereceği yoq edi. Amma anamalar çalışıp, öyle Qıynaldılar işten ağırlıq etip. Andan soñ siz ne vaqıt kettiñiz? Andan biz qırq yedi senesi babam armiyada edi da, qırq yedi senesi qaçtıq Uraldan Aziyağa, Leninabadqa, Çkalovsk, şimdiki Çkalovsk, Leninabadqa qaçtıq. Vot, andan soñ babam Cenkten kelip, bizni qıdırıp tapıp, o da mında keldi. Ana, işke kirip, çalışıp, bir yerde yerleştik. Ne vaqıt ve Qırımnıñ nasıl köşesine siz qayttıñız?
Birinci seferi biz altmış altı senesi kelgen edik, aqayımnen, büyük oğlumnen kezinip kelgen edik. Sevastopolge bardıq, Aqmeçitte boldıq. Soñ aqayım barıp, bir-eki yerden soraştırdı, kelsek, oturmağa yer propisatsiya etmege bolurım, dedi, mına, ışqıdıram, dedi. No, bek nemetmediler, no, babam uçastnik voynı, nagraždennıy bıl. Yesli on, eto, dokumenti predostavit. To možno budet, e, soñ, e, eger dokumentlerini ketirse, soñ baqarmız şuñızın, eger deyim, razılıq bolsa, yerleşmege soñ biz cevap berermiz, degen ediler. A özümiz köçip kelgende endi seksen sekizde köçip keldik balalarnen. Keldik Doğrımında, keldik Bağçasarayğa, Bağçısarayda işimiz bolmadı, mında dostumızğa keldik. Dostumıznıñ tanışı bar eken, satlıq üy bar eken, aña bardıq, o üyni taptıq. Üy de üy işte, no ne olsa da başımıznı soqmağa yer taptıq. İ onı aldıq, bir kereden. Bu yerniñ adı, aytınız, bu yerniñ adı, qayda keldiñiz? Bu, biz oturdıq Stepnoy. Stepnoy ulitsada, A seksen doquzda, mına bu Russkaya ulitsağa keçtik. Men seksen sekizde endi işke kirdim Voinskiy çastqa. Amurskıya kurdunız. Amurskiyge, ete, e, e, Amurskiyge keldik.
Sürgünlikten evel neni arzu ete ediñiz?
Ne aytayım, balaçığım, ösip, büyüyip, işte, ana, mabetlik, Sağlıq-selâmetlik, analarımız qıynaldı, bizler oqumağa qıynal. Yoq, bala aqqında vot bir şeyler arzular bar edi, bala olğanda. E, o, o şeyge qalğanda epimiz oqumağa istedik, bir yerlerge kirmege istedik. O.
Kim olmağa istey ediñiz? Men başta doktor olmaq istey edim. Soñ özüm qan körsem qorqam. Soñ keçir, keçti, institutqa kire, torgovıy institutqa kirdim, zaoçnı. Zaoçnı üç kursnı oqudım, soñ bala oldı, taşladım.
Qırım siziñ içün ne edi? E, Qırım biz içün Vatan edi, balam. O, üyümiz, elimiz, barımız, baraketimiz, episi, yüregimiz mında edi. Ne qadar Aziyada otursaq da, a, aqılımızda Qırım çıqmay edi. Analarımız, babalarımızın cılağanın bilem, priyomniklerde sesleri çıqqanda tatarlarnıñ cılaşqanlarını bilem, biz de qoşılıp cılay edik. E, arzumız Qırım edi. Ana bu laf çıqqan soñ bizler epimiz, bala-çağa çoq çapqalap işte ketemiz, ketemiz, ne qadar qıyın bolsa da, o qadar aqçımız da yoq edi, o qadar nememiz de yoq edi çaremiz de. No, er kesden biz de şükür Allağa, Çıqtıq yerimizden, kelip ana aldıq, şükür, şunçik bek raat yaşaymız, Allağa şükürler bolsun, Allağa şükürler bolsun.